Hello, good evening. Welcome to the second session of Ripple. Qabel ma nagħmel introduzzjoni, naħseb aħjar nibdew b'talba. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu s-Santu. Amen. E grazzi Mulej ta' din il-ġurnata, grazzi tal ta' kull ferħ li kellna llum u kull dwejja l-ħassina llum. Grazzi ta' din l-opportunità li qegħdin hawnhekk flimkien biex nitgħallmu aktar biex inkunu nistgħu hekk nagħmlu l-pastoral maż-żgħażagħ b'mod aħjar biex dejjem inwasslu lilek. Hekk nitolbok biex tira nifmu dak li għandna bżonn nifmu u li dejjem ikunu miftuħina dak li għandu għalfejn jibatna l-ispirtu tiegħek. Glorja li Missier, li Liben u li l-Ispirtu Santu, kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem, ta' dejjem ammen. B'sem ta' Missier, ta' Liben, ta' l-Ispirtu Santu ammen. Mela, illum għana t-tini session ta' Ripple, um, Game On. Il-ġemma l-oħra kellna l għu session ta' Ripple Plug and Play, fej kellna Dr. Marlin li jitkelmet fuq relazzjonijiet u kif nistgħu nagħmlu connections ma' ma' zazax U l-lum għanna l-Father Ruben u Father Matthew li ħaj jitkellmu dwar video gaming. Father Ruben huwa eh, jaħdem fil-Spiritual Leads, actually, Spiritual Development in Schools, f'dan il-Kurja u huwa chaplain ta' Zak Malta. U Father Matthew jekk fimt sew qed jagħmel riċerka fuq pastorali u gaming ma' żgħażagħ f'Malta wkoll, Gen Z in particular. Reminder ta' kif nagħmlu kif ħad tkun is-session issanna qisu naqa' panel discussion bħala session illum jekk għandkom xi mistoqsijiet fil free tibatuhom fuq iċ-chat u mbagħad qisu l-aħħar 20 to 30 minutes ikunu Q&A session bħas-soltu. Naħseb dak kollu sa lissa, nistgħu nibdew bil-mistoqsijiet. Tajjeb. Mela, l-ewwel mistoqsija li għandi għalik għandi għalikom Father Ruben, Father Matthew, hija intkom trabu l-video games?
Mizben għazmen iva, Ġifieri l-iktar personalment l-iktar li ehm, hekk li forsi x'kultant eh, nilab eh, jew forsi tkun dejjaq tagħmel dak li qed tagħmel u ssib xi xi mini game jew hekk. Imma forsi l-iktar kollox jew xi eh, Minecraft jew ehm, dal-ħar skoprejt logħba jisimha Wreckfest ehm, fejn wara li tkun dwar xi ġurnatek tkun xi tkisser erba' karozzi ehm, ehm, tużawek biex biex jirkola biex tellaq mal-oħrajn. Għanna għas tuża l-loba biex l-loba tal-karozzi. Iva,
Jiena wkoll, ehm, jiena però logħba waħda bħalissa għaddej nilab ħafna Naruto online. Ehm, ġi pratikament kuljum, eh, speċjalment waqt xi Zoom call, ehm, għaliex pinna biex jenejdu biex stejnek iżomm il-konċentrazzjoni. Fil-fatt illum kilti dejja biex ma nixelix aħna u għaddej, ġifiri, ej, efimni, ħin kollu tkun għaddejt ir-riċerka anka l-offsets li tkun qed issib kollhom bil-forsi labhom, ġifieri kolli nilab bħala xogħlu.
Problema. Kbira.
Tipprova mu.
Isantkom tipo li kif semmejtu tipo you like video games and you play video games, x'tifmu b'gaming? xi tfisser għalikom? Eh, L-għonet, ovvjament, għedin nitkellmu fuq video games, għax eventualment ehm, l-aspet ta' anke tal-gaming kol inkluda l-lob tal-azzar, tal-gaming, etc. Iġu ħna mux ħatkellmu fuq dak l-aspet. Imma fuq l-aspet ta' video games, iġi Hawnhekk ovvjament anke fostna hawn min huwa espert f'dal qasam min forsi studja anke mill-aspett kemm tekniku ehm, fuq dal-aspett ta', ta, ta video games. Jiġifieri ovvjament ehm, jekk jew qed jiena ngħid xi xuċata ehm, fiċ-ċett tiddejqux illi illi staqsi nkella tiċċellenġjaw tinkwetawx. Imma ovvjament, iġvi, eh, meta nitkellmu fuq video game għedin nejdu dak il-lob fuq consoles differenti li li kun jista' jizballek żviluppaw mill-1972 dik il-game eh, kien jisimha Pong Kważi kważi beda b'esperiment soċjali eh, minn il-kumpanija jisim Odyssey. Eh, imma l-lum ovvjament huwa mifrux fuq kullimkien, ġo għandek lob video games li huma mm, action games, li huma adventure games, ehm, like role playing games, simulation strategy, għandek tant tipi differenti u li tista' taċċessom ehm, ehm, fuq platforms u ekkux online kalli jkun offline biss, etc. Ehm, virtual reality games, nasib, hija qegħdin nitkellmu fuq industrija li llum hija industrija enormi Iġviri kien kalkulat li fi 2018 ġenerat madwar id-dinja xi 134 biljun dollaru. U f'din is-sena tal-pandemija żdiedet ħafna, żdiedet għal xi 175 biljun. Iġviri hija realtà Ovvjament daw il-infiq xjuri li hija realtà importanti tal-ħajja li qed ngħixu li ma nistawx li ma nistawx ehm, neskluduha milli billi npoġġuha fil-diskors tagħna, anke b'mod speċjali aħna li qegħdin hawnhekk biex inkomplu nikbru kemm fuq nfusna u anke fl-akkompanjament tagħna maż-żgħażagħ. Ġifieri jekk fuq fuq eh, meta nitkellmu fuq fu video games, ekku, jina dak li tal-li ġini iġi f'moħħi ħanejdu hekk. Nafsi ktit qabel dak li jett ma risposti li semmejna l-ewwel.
Iva, fil-fatt kienu risposti wkoll interessanti ħafna. Fil-fatt minn dak li ħan konsidraw u nitkellmu fuq diversi punti minnhom, iġvi jekk forsi eh, għax komplew jizdidu. Imma hawnhekk qegħdin ngħidu ehm, għaw varjetà għaw xuħut li jiddeskrivu l-video games bħala ovvjament games, ehm, internet, industry. Ehm, imma mbagħad hemm ukoll kemm l-aspetti pożittivi bħal fun, community, creativity, eh, relaxing, friends, free time, energy, eh, encounter. time eh, entertainment, eh, ġi fost li nasib li ktar waħda li kienem eh, kbira li waħda li semmit kienet fan, ġuna kienet interessanti. Umbat kienem uħrajn li huma varjaw, ġi minn semma lob u kol bħal Call of Duty, FIFA, The Sims,

Mħana mhm, ftit xi ħaġa oħra, iġu nasib dawk iktar li li kien hemm eh, li eh, mhux qed naraw u kbira addiction ehm, li huwa jista' jkun ukoll jista' jkun ehm, anka f'dan l-aspett. Ehm, eh, nasib huma aspetti li li b'xi mod se noqtuhom ovvjament dan li qed nagħmlu llum hija riħ ħafif mill-tip of the iceberg. Mhm.
Jina xtaqt inkompli ma li għattejt inti eh, Father Ruben. Ehm, ħanibda bil għaw bil dak li għadek kif kontattejt. Jisu liktar three main teams li ħarġu għandek addiction, fun, community u jisu hemm entertainment u koll. Ehm, U jisot nikkategorizzom fit tlet affarijiet għandek il-xaħġa pozittiva, għandek il-fun entertainment, community bħala nazzar dan ngħid anke community building. U mbagħad għandek l-aspett negattiv l-addiction huwa riċenti li il-DSM ta' psychology qed jaraw li e-sports sar sar addictive, ġifieri ehm, eżin tista' jiżviluppa

il-gaming mhux se jsir addictive għalik u anke wkoll jekk inti ma għandekx psychological problems, iċ-chances huma li m'intix se tiżviluppa addiction. Ġifieri naħseb dik biex inneħħu qisu l-biża' tal-addiction naħseb nistgħu nġibuha ftit on the side. With regards għal community u community building, jiena il-gaming inġebdu ftit iktar minn sempliċi il-lop li kif kienet jgħid tajjeb Fader Ruben, però mmur ftit iktar il-barra. Isu ipoteżi li qed nipprova nibni anka permezz tal-riċerka tiegħi hi li anka social networking għal Generation Z, mind you, jina kifet inti l-istudju tijaj jifoka ħafna fuq Generation Z, ġifiri eh, dawk li twildu 1997 sa 2000. U għal Generation Z, il-social networking at least din hija l-ipoteżi li qed nibni, eh, huwa wkoll parti mill-gaming għaliex iċ-check boxes kollha li għandu l-gaming u speċjalment għaliex huwa playful ehm, qiegħed iweġibhom. Eh, ġifieri żgur mhux forsi, insomma, at least f'mokki, eh, TikTok jaqa' bħala logħba Għasib raġuni li għandu il-fan element u l-idea tal-social u community building għawi ħafna. Allura, eh, ndaħħal TikTok zgur bħala loba. Eh, l-aħħar waħda kienet l-entertainment value. Mindu daħal it-television, bħala kulturi dejjem konna tinfittxu mod ta' kif nesternalizzaw l-entertainment. Li ġara bil bil-fatt li aħna nistgħu nikkontrollaw l-istoryline ta' dak li qegħdin naraw, żdied allura l-element ħafna iktar qawwi tal-gaming. Tkun interessanti jekk il- dak li pereżempju rajna fuq eh, mhux Black Mirror, Black Mirror naħseb kien ehm, dik l-episodju ta' Netflix li urew Christmas Eve eh, fejn inti kellek ċans tażel l-storyline tiegħek. Ġifieri ġant naraw ukoll merger bejn eh, normal television ma' ma' lob. Xtaqt nieħu ftit id-diskursat anke kif konna ftehmna ftit iktar filosofika u nsaqsi eh, ħan ixxerja ftit l-iskrin. Mela, mela, mela. Għawni. Xtaqt li, ek, anka kif iddiskutejna Father Ruben u jien, xtaqt li ehm, immorru ftit step qabel ma nitkellmu fuq gaming u naraw id-differenza bejn play u gaming. Ehm, Umbat, ehm, naddu ftit tal l-idea ta' xed jiġri, ħankun qed naqsam magħkom żewġ teoriji tal-Magic Circle u li minn il-space. U mbagħad nitkellmu ftit iktar fuq digital games. Ħalli mbagħad eh, jisu norjentaw ftit il-diskursata tagħna. Xtaqt nibda Billi naqsam magħkom quote ta' Hugo Raner. Hugo Raner għal min studja teoloġija u aħu Raner il-famuż. Eh, Hugo għandu teoloġija b'saħħitha ta' fan, teoloġija of fan. Ehm, u f'section minnhom fejn jitkellem fuq play, jara li biex ikun hemm veru ambjent ta' play, jien irid nilgħab for play sake. Mela jekk jiena is qed nagħmel e-sports u allura irrid nirbaħ, jew jekk jiena qed nilgħab bit-tir li nirbaħ, minix qed nilgħab. Però jekk qed nilgħab just for play's own sake, iċ-ċansis huma li jiena mhux qed nilgħab biss fiżikament imma wkoll qed jidħol il-jien kollu, u allura qed tidħol ukoll ir-ruħ. U bir-ruħ qed jifhem ftit eh, lużli iktar minn min sempliċi dak li Alla nefaħ fina, imma il-jien capital J. Naddu għal eh, naqsam ma'kom dil-quote ta' Huizinga, eh, memx għalfej taqraw mbagħad nistgħu nixxerjaw dawn il dawn is-slides wara ta' Huizinga huwa dak li li ġab il-theory of, of play in the forefront U iktar mill tkellem fuq il-lob, tkellem ukoll fuq ir-ritwali. U identifika li meta għandek spazju fejn hemm ir-regoli tiegħu, per eżempju, biex nifmu eżempju il-qrati, mela għandek il-ġerarkija, għandek l-awtorità, u qed jara li f'dak l-ispazju qed jinħoloq sacred space. ehm, juża l-kelma fil-fatt hallowed. Ehm, u secret space fejn once it idħol fih, you need to abide by those rules. U dak l-ispazju minnu nifsek ħajkun jett jiffurmak, ħajkun jett jibdlek. Però jiena ma naqbilx miegħu 100 percent għas-sempliċi raġuni li naraw ħafna leaking u anke l-litteratura minn mindu eh, kiteb Huizinga eh, qed tiżviluppa ħafna. Il għaliex jinaf per eżempju, eh, narġaw nużaw l-eżempju stess tal-qrati. Jen immaġinaw maġistrat whatever, Joe Borċ, għal-kem qed jaġixxi ta' maġistrat fil-qorti, Jekk jagħmel kummiedja barra, ma ngħidux Joe Borg għamilha, imma l-Maġistrat Joe Borg ikkummiedja, u allura għandek leakage anke f'dak l-ambjent sagru nnifsu. Aħseb u ara fejn fil-gaming għandna two-way leaking. kif ħankun qed insemmi ħarir aktar il qudiem Insemmi wkoll il-Proteus effect. Il-Proteus effect eh, jitkellem rigward u psychological effect. Meta jiena nilab, għal ftit sekondi xin noħroġ mill-loba, ħan esebixi trejt li jesebixi l-avatar. Per eżempju, jekk jiena persuna twila, Eh, jekk jiena nilab b'avatar qasir, iċ-ċansis huma li xħin noħroġ mill-logħba għal ftit sekondi u ehm, effett li jdum ftit, però bil-build-up ħajibni. Għal dawk il-ftit sekondi jaħan esibixxi eh, trades ta' xi ħadd qasir jew viċi versa jekk kelli avatar twil. Ehm, jew per eżempju avatar allura b'gender differenti jew avatar ħafna isbaħ mill-li jien. Insemmu wkoll bħala li kieġ example il-gamification, naraw li l-ħajja speċjalment ta' Generation Z hija magħmula ħafna minn gamified points, u allura l-ħajja kważi minna nifisa saret logħba jew qed tilab bir-regoli tal-logħob. Jinnaf rridu immorru l-qudiem point systems sempliċi eh, loyalty points fuq il-cards, eccetera, eccetera. Ġviri, badna regoli li huma fil-lob, uħriġnihom il-barra.
Għadem Matthew, forsi għabem ma tkompli, ma tax tispjega ftit xi tfisser meta tajt avatar, ġvera fil- Mela, le, eh, avatar huwa l-karattru li nlabu bih. Iwa, sorry għax eh, qed ninduna li jekk qed titkellmuni fiċ-ċet mhux qed narax eh, ħbieb. Il-ġifieri il-pupu li nużaw biex nilabu bih. Sewa eh, li qed jirrappreżentana fil-logħba. Li hemm ġifieri hemm ħafna teoriji dwar dak l-avatar u wiex extension ta' min jien jien. Na per eżempju, l-biraħ kont qed nitkellem ma' Ruben, il-biraħ ehm, kont qed għaddej attendejt seminar fejn il-paper kienet jekk l-avatar tiegħi fil-logħba jiġi struprat minn avatar ieħor, sexually assaulted. Jiena ħossni li ġej sexually assaulted u Ir-riċerka turi li iva. Ġifieri hemm connection żgur mal-avatar. Rigward il-play, ma nafx kif tispelli jismu Nakmana u Biċ, jitkellem ukoll fuq il-play meta jkun play vera huwa spazju fejn isir meaning making. Issa niftakru wkoll li Generation Z fil-generation theories huma magħrufin bħala artisti. U allura xogħolhom hu fis-soċjetà li jkissru u jaqalaw eh, ikissru l-istrutturi u jfarku l-istrutturi. U allura mhux mhux stramba li lob bħal Minecraft u Open World oħra jew Fortnite, Roblox huma speċjali eh, kif tgħid huma favoriti mal-Gen Z għaliex qed jirrispondu għar rwol tagħhom li għandhom fis-soċjetà. Ma ninsewx ukoll Generation Z huma magħrufin bħala late children. Mhux early adults imma late children. Allora tiġġebdu eh, il-childhood li jfisser ukoll allura li il-make belief li konna nagħmlu meta konna tfal qed joħorġuh ukoll fil-lop. Nala, ehm, nitkellem ftit fuq il-Magic Circle, Huizinga jitkellem fuq dak iċ-ċirku li semmejna fejn jiena ħan idħol ħankun protett. Però sakemm jgħet hemmhekk jgħet nimbidel, qed ikun hemm ehm, shared meaning għaliex jgħet f'soċjetà enclosed f'dak iċ-ċirku. Però, u hawnhekk ħaniġbed iktar lejn eh, lejn x'naħseb jien, Kopier jitkellem iktar fuq negotiation of meaning, u allura jien flimkien ma' developers tal-loba, jien flimkien ma' regoli tal-loba, pero jien u koll flimkien ma' sħab li jatni laħ maħħom, jiet nati meaning għall-esperienza li jatname. U allura qed nikkrea spazju Li jekk qed tilgħab inti u qed nilgħab jien ma jfissirx li qed nikkreaw l-istess spazju. qed eh, nara l-xismu ta' Nathaniel. Ehm, le, minix qed ngħid li it reminds them of their childhood, it's retrieving traits from their childhood. It's not a thing about remind, remembering, imma retrieving. Plus, inti saqsejt għal minn għandu iktar minn 30 sena. Ġina nista' nitkellem fuq dil-ġenerazzjoni, għax dil-ġenerazzjoni li qed nistudja. Ġifieri, unfortunately ma nistax ngħidlek Min min jaqbeż il-Generation Z x'effetti għandu jew il għaliex jilgħab? Għaliex it's, it's beyond my, my knowledge, unfortunately. Um, rigward kopjer, kopjer qed jafas ukoll fuq l-idea li r-realtà timbena minn min qed jilagħba. Aħna nafu li hemm żewġ eh, teoriji ta' kif wieħed jitgħallem, jew għandek in-knowledge li qed jiġi imparti da għandek il-behaviorism, jew inkella inti flimkien ma ta' madwarek qed tikkreaw il-realtà. Jiena I tend to be from this second school li r-realtà nibnuha bħala bħala grupp. U nibda nagħlaq Taylor u Merebi hawnhekk naqbel ħafna magħhom, culture is what we are and what we do, però mhux biss what we do. Allura l-gaming m'għandux biss narawh bħala biss xi ħaġa li nagħmlu, naf li issa jitkellem fuqha Father Ruben. Mhijiex biss il-logħba nnifisha, imma hija l-kultura li qegħdin fiha. U allura Hemm ħafna leakages bejn meta jien nidħol ġol logħba u meta noħroġ minn ġo fiha. Il għaliex jiena l-kultura, jien min jien, mhix qed iħalli għal barra kif qed jgħid Huizinga, far from it, imma jien qed nidħol fil-logħba, plus ukoll huma anke d-developers tal-logħob li qed idaħħlu l-kultura li ġejjin minnha. U allura biex nagħlaq, Hekk kieku jkollna nitkellmu fuq digital games, jien sissa kont qed nitkellem fuq play u games pjuttost mod astrat, issa nitkellem ftit ħarir iktar fuq eh, digital games. Jiena il-teorija li qiegħed nibni hija li l-lob huma pregnant with spirituality fis-sens jekk il-bniedem huwa spiritwali kull ma jmiss ħa jispiritwalizzah. Is hux tajjeb jew ħażin, it's another thing. Imma ħa nġibu kollox fuq ambjent spiritwali. U allura anka lob kien hemm xi ħadd semma GTA. Lob bħal GTA għandu wkoll ħafna spiritwalità moħbija fih, jew anzi addirittura għandu ħafna teoloġija moħbija fih. Jinnaf teoloġija fuq kif inħarsu lejn il-ġisem. Eh, cyberpunk nafu li inti pratikament tista' tibdel il-partijiet minn ġismek, u allura it-teoloġi ta' Sacred Body x'se tgħid fuqha. Ehm, ittina wkoll cyberpunk ittina wkoll issues ta' Pelagianism. Pelagianism fit teoloġija tfisser li jien nistanġi bis-salvazzjoni bil-ħidma tiegħi biss. Ehm, Jinaf eh, GTA Pereżempju, tinħass ħafna x-xewqa li jien nagħmel il-ħażin. Nistgħu nitkellmu allura fuq ix-xewqa tal-konkupixxenza, għandek qisu l-konkupixxenza f'overdrive. Ġifieri, importanti li aħna bħala youth ministers il-logħob ma nifhux biss bħala xi ħaġa estranja minna, imma nanalizzawhom b'għajnejn teoloġiċi u naraw x'hemm moħbi Wara l-istampi. Ehm, nagħlaq bl-aħħar punt, jekk kif qed tgħidha trailer li krea liminal space fejn allura bniedem qed jiġi format. Ma ninsewx hemm riċerka li turi li on average Amerikani ovvjament by the age of 20 ikunu labu 30,000 hours digital games qed nitkellmu 30,000 hours. Hawn Malta skola ta' bil-fors hemm 18,000 sija biss. Katekismu sal-Griż ma għandna 12,000 sija. Ġifieri lob 20 sena jifforma doppju għandu iktar availability fejn jifforma l-karattru Kważi d-doppju daqs kemm għandna fil-katekiżmu. F'idejk, Ru.
Eh, jina ovvjament ma, ma dal-aspet anka għet li kompli jizvilup, nasib nasib hija xi ħaġa, jiena ħaġa li tolqotni hija dal-aspett ta', ta meaning making. Milli ġi xi tfisser fl-aħħar mill-aħħar Il-logħob bħal aspetti oħrajn qajjem fina mistoqsijiet dwar anka mistoqsijiet fundamentali u eżistenzjali. U parti minn din il- minn dal-ħin li wieħed qatta anka fil-logħba kif kif qed intu wkoll fil-remetju, ġifieri dawn se wieħed qiegħed jidħol fihom u xi kultant qas jinduna li qed jifforma anka l-ħsieb eh, il-ħsieb tal tal anke ta' min krea l-logħba. Ġifi, eh, imma li fih nifsu anka jkun jista' jkun ta' suġġett ta' diskussjoni anka mal ma' zaza kif ukoll se naraw qudiem ma' dal-aspett li nagħmel il-logħba tgħinni nirrifletti kważi kważi fuq ir-realtà ta' ħajti u nagħmel sens minnhom, minn dik ir-realtà li qed ngħix li qed ngħix fiha jiena.
Forsi nistgħu nitkellmu aktar fuq kif il-gaming jaffettwa il-ħajja barra mill-logħba.
Hmm, Nasib jina il-ġana kull kull ħaġa, ġana dil-ħajja li ħna rċevejna pala don, e, e, eventualment edha tiżviluppa u tul ħajja tagħna edha kemm aħna naffettwaw il-relazzjonijiet tagħna u relazzjonijiet tagħna jaffettwaw lilna. Mhux hekk jiġifieri din xi ħaġa illi illi wieħed eh, ehm, eh, ngħixuha ħin kollu. U issa f'din ir-realtà ta' ta' anke ta', ta video games, eċetera, x'tip ta' effett qed tħalli qed tħalli fuqna. Ehm, eh, Iġu effett li huwa huwa intimu ħafna Ġi, u sta bejn fadimet ju se nitkellmu ftit dwar dwar dun realtajiet. Jina xtaqt nifoka ftit, per eżempju, dwar l-effett tal-video gaming, per eżempju, fir relazzjoniet mal-familja. Xi ħaġa li laqtitna ħafna u torqotna ħafna hija din li kemm il-video games jista' jkunu punt ta' kuntatt speċjalment jekk punta ta' diskussjoni, ehm, speċjalment bejn, per eżempju, il-ġenituri u l-adolescenti. U mhux biss il-ġenituri, imma wkoll anka eh, aħna bħala bħala youth leaders, bħala ehm, youth ministers, ehm, Iġvi, Fil-fatt kien hemm xi studji juru li ehm, meta jkun hemm anka involuti l-ġenituri u t-tfal anka li qegħdin jgħu l-esperjenza tal-istess lob eh, fih nifsu jkun isir pont ta' kif ta' fuq ixi se titkellem mal-adolescenti. Ġim jaf kem l-darba u għet jisma ġenituri li inkwetati, anka li ħossu għom helpless, ta' xtib ta' minn fejn se nibda, eh, kella kif se kważi kważi inġiel l-tifel jew eh, eh, li titkellem. U iktar ma wieħed jaffronta b'mod dirett, iktar il-ħaġa ma taħdimx. Mentri, ġidin u appunt fejn pożittiv li eh, gaming pereżempju jista' jgħin fil- fil-diskussjoni, fil-diskursati bejn il-ġenituri u l-uliet. Eh, ovvjament għand kollox għandu l-estermità tiegħu, ġri anka jista' jkun mod ta' kif wieħed jinqata minn mal-oħrajn. Imma nasab jiena l-irwol tal-edukatur, tal- tal-youth minister, tal-youth leader, ta' eh, huwa li nejnu lil l-żaza eventualment anka jirriflettu fuq kif qegħdin qattaw il-ħin tal-ħajja tagħhom. Allura eh, naħseb xi ħaġa li tista' tkun ta' ta' eh, mod kif kif anka nirriflettu fuq fuq din realtà. Fadim, ma nafx jekk inti tixtieq tkompli eh, fuq xi aspetti ieħor.
Iva, biex nek narġa naqbad ma tal-meaning making, Per eżempju, xi ħaġa li toħroġ ħafna mill-letteratura hi kemm kemm ħafna persuni li qegħdin jesploraw il-ġeneru tagħhom jesploraw fil-lob. U allura altri affettwani xew le, fi sens meta persuna tħossa etis ehm, li li tilab b'avatar ieħor, sa ovvjament qed nitkellmu meta tilab b'avatar mhux għax jaqbillek tilab ċertu klass u mhux oħra, eh, speċjalment fl-MMORPGs eh, eh, jekk inti għandek kien naf il-klass ta' elf li tiġi bħala tfajla u inti joġbok il-wizardry and whatnot u għallura ħatuża l-elf klas. Ehm, Mux dak sens, ma jekk inti għandek eh, any avatar which comes in any gender and whatnot. U u ġa fik għandek issues ta' gender uh, dysphoria, etc. ħatoħroġ hemm ċans li l-ewwel ħatibda tilab u tesperjenza fija. Għandek u koll eh, issues ta', ta social networking, ġviri xaħġa li ħarġet mill-riċerka li għamil fuq Fortnite, hija li hemm iktar enfasi fuq is-social networking milli fuq il-logħba nifisa. Fil-fatt, ehm, Jiena qabbilta ma' teorija ta' third place. Teorija ta' third place hija pratikament meta jiena mmur ġo bar kazinix, ġifiri mhux bar fejn mużika għolja. Jiena il-birra ma morx biex nixrob il-birra u nsir demel, imma jiena qed nixrob il-birra biex nissoċjalizza. U allura il- il-birra bi qed toħloq li biss spazju jew opportunità fejn jiena nista' nissoċjalizza. U, u Fortnite toħroġ ħafna dal-aspett, dal speċjalment meta nidħlu bħala ehm, bħala um, grupp. Uh, Fader Ruben inti semmejt mal-familja, mal wieħed mir-rispondents tiegħi għalli li qatt ma kellu daqshekk um, diskussjonijiet intimi daqs kemm kellu fuq Discord waqt li qed jilgħab Fortnite ma' missieru u missieru jgħid ftit il-bot minnu. Jinaf ġviri altru u li u xed jaffetwana. Semmejna ftitek di passaġġo il-violenza. Jikrea l-ek spazju wkoll fejn toħroġ it-tensjoni. Ġifieri aħna eh, il-vjolenza hija emozzjoni li rridu neħendiljawa. Allura hemm spazju fejn inti minti qed weġġa' l-ħadd minn qed tagħmel l-ebda ħsara lil ħadd. Ehm, isu fil-lob għandek ukoll spazju fejn tkun pjuttost eh, aggressiv li qas toħlomha tagħmilha fir-realtà. Però it's acceptable. Jien naf milux kont qed naqra paper klen eh, member miet ta' World of Warcraft kien, klen member miet in real life u id-deċidew li għamlu wake il-klen tiegħu. kitbuha fuq is-server news tipo klen XYZ ħajkunu qegħdin jagħmlu wake f'dik l-erja. Klen opposta tagħhom ehm, marret għamlet raid, ovvjament daw sabuhom unprepared għaliex middera libsu xi tip ta' cloaks wallu neħew l-armer, eċetera. Ehm, għamlu clean sweep bihom u ir-rabja kbira li kien hemm għaliex kissirt is-social norms ta' dik il-logħba. Fil-fatt, kompliet toħroġ iktar u tiggrava iktar il għaliex inzerta li leader ta' dil-clan ir-Raiders biex niftehmu, inzerta miet wara ftit in real life as well u l-ammont ta' karma u tipo ħaqqhom eċċetera kien kien qawwi ħafna bħala sentiment. U allura ma nistgħux ngħidu li l-esperjenza fil-logħba mhix qiegħda taffettwana. Um, plus li nafu kemm ħafna friendships jiġu cultivated in games u hija enormi, minn jina l-ewwel wieħed jien għandi ħafna ħafna minn sħabi um, iltqajt magħhom meta kont nilgħab enemy territory, illum fintilhom il-missierhom, żewġtilhom l-uliedhom. Ġifieri hija fi sens xur li Għaliex in-game għandek spazju fejn kulħadd jgħid ekwali u allura l-awtorità qed tifletinja ħafna. U allura għandek eh, hemm ħafna affarijiet li jgħinu li tinbena relazzjoni.
Biex immorru naqalejn youth ministry issa, tipo kif pala leaders ta' zazah, pala nisat ma zazah, kif għan ħan wieġbu għal din ir-realtà. X'nistgħu mhm. nagħmlu, x'għandna nagħmlu? Mhm.
Jien naħseb l ewwel net, naħseb wieħed ta' min isaqsi lil nnifsu anka jisu x'inhuwa il- ħanajdu hekk il-ħsibijiet tiegħu anka l-bajis tiegħu fuq din ir-realtà. Eh, Jasib hi xi ħaġa importanti li jien nkun naf jiena kif qed inħossni fuq dan is-suġġett. Eh, kif nara l-perspettiva tiegħi x'inhija. Eh, Umbat anka eh, naseb illi f'din realtà illi illi teżisti eh, u li ħafna mill-adolescenti, mill-żazax, adulti, din realtà edin fija nkella tokkupa parti mill-ħin mill-ħin tagħhom. tokkupa parti mill-ħin tal-leġer tagħhom fejn l-iktar li jkunu eh, iktar relaxed, iktar ehm, eh, il-parti tax-xogħol, forsi għandi dal-ftit ħin fejn jiena jiet fejn huwa l-ħin tiegħi, eh, il-ħin tiegħi. U allura ehm, ehm, apparti li nkun naf ukoll il-ħsibijiet tiegħi u kif inħossni fuqu fuq da suġġett, importanti li u acknowledge it. Eh, u mhux jisu naqtawh bħal kieku xi kultant anka ta' eh, tabu. Għax ngħidu dak ħela ta' ħin. Mela, u l naħseb anka ma' żgħażagħ illi eventwalment intom dal-ispazju biex jitkellmu anke fuq da suġġett. Kelli esperjenza darba fejn ma pre-adolescent tifel eh, ta' kemm kellu 10, 11 years. Imma kien qed jitkellem fuq xi ħaġa li li hekk mod u jisu diskorsa ta' ġiet jisu fuq dal-aspett ta' gaming. U fiex ħin u rejtu ftit kemm li jisu naf xi ftit dak li qed jitkellem fuq u kien dilettant ta' jilab Minecraft u fiex ħin u rejtu li speċi ta' jinteressa hekk naf ftit x'inhu jgħid. Dan għale għajnejħ xelu, xelu, xelu u beda diskursata, das li kieku, l-ikbar espert tal-loba. U permezz ta' hekk tkellem ħafna iżjed fuq ir-realtà tal-ħajja tiegħu. Ehm, issa, u aspet, u ħajdu platform li permess taħħa nistaw anka namlu iktar easy għal għazzazax dak li koll eh, għaltinna ġemma l-oħra koll. Eh, anka li ġeja mill-spiritualita eh, sarezjana li inti tħobb dak li jħobbu huma biex eventualment mbagħad anka tejn u twassal dak li tħobb inti, fis-sens fil-kuntest l-ħbarijiet tajba. U allura, eħe, fil-waqt li nkunu ngħidu ħanejdu hekk, jiġri anka ngħinu lil anka lil żgħażagħ li ntaqgħu magħhom u biex eventualment jirriflettu fuq din ir-realtà. Ġi nista' tkun punta ta' riflessjoni fuq dak fuq il-logħba, fuq il- u anka wkoll nistgħu nużaw l-istess logħba anka biex eħe anke fil-ħidma tagħna, fil-ministeru tagħna, nejnu f'dal proċess ta' akkumpanjament. Fil-żmien il-pandemija, nasib kien hemm ħafna li li esperimentaw anke permess ta' hekk Kontet naqra fuq knisja l-Svezja, illi letteralment użaw platform bħal Marija Minecraft biex iżda zaħil taqaw emmek u true il-loba nfisa isir proċess ta' riflessjoni u ta' Bible sharing, eh, mux ġasta xedin naqraw il-Bibja, imma mid-dinamiċi tal-logħba nfisha. Jiġifieri jekk pereżempju ehm, kena għanna task li ehm, l-ġimgħa d-dieħla jkollna ehm, torch Alright, ġi mm, torch biex tixel l-ambjent issa meta għet jitkellem fuq torch, ħaġa sempliċi ħafna f'Minecraft, għet għet rrit ġib il-faham, rrit eh, eventualment iqatta l-injam, iqatta s-siġar u u eventualment jaqqat din it-torċ. Imma dik it-torċ għandha anka meaning ta' fejn hemm id-dawl itkeċċu koll il-monstri, il-evil l-aspett ta' taħazen. Allura, permess ta' din l-eżerċizzju kiena eh, mod kif tejn l-żaza anke jirriflettu u permess ta' ukoll tgħaddi wkoll għall-aħbar tajba. Ehm, eh, Iġi naħseb hija eh, mod ukoll ta' kif nistgħu anke nużaw ehm, dawn dawn il-lob b'mod kreattiv ehm, u nfittxu biex eventualment anka eh, wieħed jiskopri modi differenti madwar id-dinja kif nistgħu nakkumpanjaw li żgħażagħ fuq diversi livelli, b'diversi modi. Eh, Iġveħe li li li għonet li interessana minn dak li interessa li zazax, li li narfu li l-video gaming hija parti mill-ħajja tagħhom, u fjer mhux ta' kull zazuħ, imma tal-maġġar parti. Ehm, u li anka True, il-game, u batem ċertu games li huma aktar partikolari, naf li tista permess tagħhom eh, tiddiskuti ċertu mistoqsijiet eżistenzjali. Naf it-tema tal-mewt, it-tema tal-resurrezzjoni. Il-mod kif anka il-loba tista' tejn biex Dak li jkun jitkellem fuq kunċetti tal-ħajja, fuq kif iħares lejn lejn ir-relazzjonijiet, fuq kif ehm, iħares lejn il-commitment. Ġifieri, nasib huma f'dal aspett, ġifieri l-aspett dal-aspett ta' video gaming, ehm, nistgħu ehm, nużawh iktar mill-li mhux bħala jisu as a means to an end biss fija nfissa bħala għodda ġastod imma li nidħlu fija u permess tagħha nakkumpanjaw li żgħażagħ nfusam.
Ma nafx jek iżid xi ħaġa fader Matthew għandna mistoqsija miċ-ċat. fil-każ. Iva ta' Glenn, no. Indimita iva. qed nieħu gost li prattikament għaddejja conversation u ħbiberija timbena apparentament. Glenn, inti qed tgħid qed titkellmu fuq gaming li offri socializing ma b'tali mod li anke tibni komunità kultant. Case in point Fortnite ma nistaqsi realtà ħafna kollhom ċans jilagħbu fl-għaxijiet. Ekku, għalkemm il-ħin huwa estiż. Ġifieri eh, bħalissa qed nagħmel riċerka ehm, għadha fil-bidu tagħha jidher li anka early hours u early mornings, ah, late hours u early mornings, ġifieri il-ħin iġġebbet. Ehm, inkluż anka ħafna li huma mal-lejl l-idea wkoll tal-fear of missing out, eċetera. Speċjalment u dawn hemmhekk qed immur tinġabba ftit iktar l-understanding tiegħi ta' gaming anke lura għal TikTok. Ehm, issa, dak normalment kull fissess għatta u kwalità ta' bilna. Issa, il-ħaġa li aħna kultant naħsbu wis li socializing li tkun face to face. U naħseb li dik hija l-issue li għandna l-idea li għax persuna tkun qiegħda tilab mhix qed tissoċjalizza, hija lonely. Però riċerka għal waħda tnejn tlieta f'pajjiżi differenti turi korrelazzjoni bejn kemm persuna tilab u kemm hiex lonely. Ġifieri iktar ma persuna tilgħab inqas hi lonely. U daw ġifieri bħala studji saru ġifieri through psychological assessments, eh, loneliness scales, etc. etc. Ġifieri għandna jisu l-idea ehm, li anka xi rajt ir-riċerka jiena ħażitni fik, ehm, li persuna għax tkun qiegħda d-dar weħida hija kif tgħid, mhix hija lonely. U mhux il-każ. U allura li xjuwi li qed issir socialization forsi mhux bil-riga tagħna. U allura li persuni għedha fuq Discord u għamlet satej tlieta tilab pero għaddejja tiffollowja stream, fil-fatt streaming huwa ehm, per eċċellenza extension ta' gaming fl-understanding tiegħi. Ehm, li u anka ta' Ruben, ta' għaw ta' Father Ruben. Ehm, ġviri, jekk inti għaddejt streamja, għaddejja diskursata, eccetera, eccetera. Ġviri, altru mintix plus li hemm ħafna chances li, jew hemm ċans għoli li jekk għandek il-ġuvni u t-tfajla ltaqgħu in game, ħa jkollhom relazzjoni b'saħħitha wkoll għaliex jekk għandhom mutual hobbies, da immaġina wieħed iħobb il-futbol u l-oħra ma taħmilx il-futbol u tiha tmur tieħu kafe every now and then. Tajn tibis mhux se jaqblu, ma jekk inti qed qatta' ħafna ħin fl-istess environment li qed jiffurmak. Tgħidli hemm bodily presence m'hemmx. Però ma jfissirx li m'hemmx an extension of the bodily presence. U allura naħseb li rridu nibdew naċċettaw dal-fenomenu l-ġdid, if that makes sense.
Nasib ukoll, ehm, ma nafx kemm xi mistoqsija oħra at this point. Mhm. Ehm, for the Matthew, can you explain what you intend by bodily extension? All right.
Um, oh, hello. Lorette, hello. Melissa. Um, Li pratikament jisu aħna ma nix persuna waħda, ġviri fi sens tgħid li mind, body and soul, bilna. Pero jien għandi personalità li jeda fuq Facebook, għandi personalità oħra li qed nikjurejt li qed nibni li jeda fuq Twitter. Ehm, eċċetera, eċċetera, ġifieri f'kull environment li qed inkun, ma' liema grupp ta' ħbieb qed inkun, f'liema ċirku qed inkun, qed nibni extensions tal-jien. U allura il-jien huwa sum total ta' dawn kollha biċċiet żgħar. Ehm, ġifieri nistgħu ngħidu il-definizzjoni ta' min jien żgur hija differenti illum minn biex nagħtu eżempju kważi ad absurdum da ehm, mill-Medju Evu fejn jiena kont ngħix ġo villaġġ imwarrab u jiena kont persuna minn tliet mitruħ, kulħadd jaf il xulxin u allura m'għandix uċuħ differenti. Il-fatt li fuq l-internet għandna ħafna network sites fejn jiena qed nibdel mal-personalità. Jiena prattikament jekk qed nidħol ġo ġo logħba, speċjalment meta qed nuża serje ta' avatars, jiena prattikament qed inħalli biċċa mill-jien barra, qed nidħol hemm, nilbes, litteralment nilbes żarbun ieħor, U mbagħad dak li ħallejt ipparkjat qed next qed inżid miegħu, ġifieri pratikament jiena dejjem il-jien hija dejjem jinbidel biċċa biċċa. Spjegajt sew ma tantx. Taqba tkellem Melissa.
Iva, grazzi, grazzi Padre Mitzi. Goli. Padre, jubba naħseb konti tajċa ħagġu stabel ħe, sorry, kompli. Eh, eh, li għasab ma dar aspet. Ehm, ovvjament, fil-proċess, għasab il- eh, l-rwol tagħna bħala youth leaders huwa wkoll li dan ġibu bħala suġġett ta' diskussjoni anka tal-aspetti ta' diversi aspetti tagħna. Ġifieri aħna għandna ħafna self, so ġu kif sema Father Matthew, anka l-aspett finanzjarju, l-aspett tax-xogħol, l-aspett tal-iskola, l-aspett tal-ħin liberu. U dan huwa biex biex ma ngħidux isma' il-laħwija jgħet nidħol f'avatar u qed nitlef li l-nifsi. Iġi, aħna għanna fil-konkret għandna dawn id-diversi aspetti illi ma' żmien imbagħad iridu jintegraw fil-mod kif inġibu ruħna. Ehm, Iġi il-mod kif inġibu il-prinċipji tagħna, l-għażliet eh, morali tagħna, ehm, it-tip ta' ehm, eh, prinċipji li jinsenejx, il-fidi tagħna, ovvjament jagħmluna iktar persuna sħiħa.

maż-żmien anka persuna iktar tintegra tintegra fiha nfisha, tintegra matul matul ħajja tagħha. Ehm, jiena xi ħaġa kelli li taffaxxinani kaf dan f'dan l-aspett hija hekk it-tip ta' din il-networking bejn il-persuni ħbiberija, il-kreativita, il-commitment tal-persuni, anke għet forsi għet iżur ġiet tgħid l-isma kif se nkun naf iż-żgħażagħ x'qegħdin jilagħbu. Eh, wieħed jgħid tajja ħalli hemm dal-platform jisimha Twitch, twitch.tv. Fejn fija hemm dawn gamers li qegħdin broadcasting il-jistreamjaw anzi il-lob li di jilagħbu. Plus iċ-chats li kollhom. Iġu qed jista' anke jgħid ħaqqat taf titħin nara eh, x'inhu għaddej Da bħal meta xi ħadd forsi ma jkunx dilettant tal-futbol imma jitħalli nagħraf ftit il-lob tal-futbol fi xinu, ħalli nużaf bħala taf xinti mod kif wieħed jibda konverzazzjoni. Eh, biex anka eh, tiġina kol kurzita

Ix naħseb dik huwa aspett li wieħed anka bħala l-youth leaders wieħed jista' anka eh, jkompli jikkultiva.
Kien hemm mistoqsija Father Matthew fuq il-insomma mhux Father Matthew biss fuq single player games forsi tistgħu tispjegaw għana għan-nies li mhux qed jiffollow jew iċ-chat. Mistoqsija kienet do you think single player games can produce the same effect?
Would you like me to explain the question myself? I asked the question. Yeah, right, iva, Okay, so jiena, jiena gamer. Naturalment. Imma. Inti Ryan Ryan? Yes, Ryan da Bono, għandi piċi. Ah, ta' marza skala. Oh, iva, ta' mela, mela. Ah, mela. Jiena pala persuna nipreferi single player games pal The Witcher, eh, Cyberpunk mux ħana labax, mamlu tajjeb. U għafar da Ghost Runner u naħseb illi single player games jagħtu wkoll l-istess effett pal multiplayer games. Issa ħatgħid li ma rajdu single player games mhux qed taqbad ma' inti u tidħol ma' nies oħra, imma meta ngħidu single player games jgħatu kol sens ta' komunità, kifet fil-lana, fil-ċet tiegħi. Jiena meta kont labdu ċell ewwel darba ma konx naf x'qed nagħmel u motra intajt ma' ħabib tiegħi li saħabib tiegħi insomma l-iskola, il-ħajer u samani nitkellem fuq il-logħba u qal li isma' jiena fuq il-logħba naf li naf kollox fuqha u ħan nispjegalek fiha u ġbart komunità magħha. U kollem l oħra pal Fallout 4 li għatu forsi l-istess effett, nipprova nsemmixxi l-op oħra li qed nsemmi l iktar komuni. Fallout 4 li nsemmi imma għax hija waħda minn dawk il-lob fej your actions will give will give a different path to your story. Jew forsi lob oħra bħal ehm, nsejt lob oħra li għandhom jekk li it will drastically impact your it will drastically impact the impact of oh, the path of the story. So in naħseb illi single play games do have the same

You could still have a story, but then you could also make other connections like pal World of Warcraft jew Star Wars The Old Republic biex nsemmi naqloba qadima. Li għad li għad eh, Yes?
Raj, l-issue li fi sens eh, So, sorry, kompli għax, eh, naqra l-iktib inti, kompli, kompli bid-definition ta' multiplayer. Insomma, that's, that's the definition. A single player game, you're alone, and in a multiplayer game, you're with other people, pal, per eżempju, Warzone, nittara l-ek il-pressjoni ta' dem.
Raj, jiena li ma fimċ għalfejn ktibt I beg to differ.
Għaxint, jiena eh, mistoqsi li saqsejt, għaxint, għaxint Għara, jista kun forse, jista kun film, jista kun film dak kważi mela fadar metti, jiddispieċini. Tinkwidax. Le għax.
Tinkwidax, tinkwidax, ma.
Ehm, sens jiena naqbel eżatt miegħek, ġifieri inti l-mod kif kif spjegajthom, ehm, ġifieri u jiena highlightajt ukoll għal minn mhux qed jara ċett, highlightajt ukoll ehm, kif kienet jgħid Father Ruben l-aspett tal li ġviri tant illum ra jismu tilab single player minar ma jew ħat streamja ehm, jew ħat kun jgħat fuq Discord ma sħabek intu tilab single player. Jew forsi jew forsi sibsi komunità fuq Reddit. Ekku, ekku, jew anka sempliċi qiegħed l-iskola, whatever, six form whatever, u ħadd kun qed titkellem fuq as well. Ġifieri pratikament u jekk mhux hemm mod fiżiku any other Discord channel u ħa tagħmel ħbieb hemm. Ġifieri inti prattikament ma għadux li tilgħab is-single player kif konna nilagħbu l-arcade waħdek. Ġifieri il-kunċett ta' single player għalkemm għaw, fissez in-game studies, ovvjament jeżisti single player, pero meta taraħ xet jiġri in real life, Huwa ħafna social, social. Naħseb li imma il-punt tiegħi kien illi inti semmiet pal World of Warcraft eżempju li mitilhom xi ħadd u ħassewa ħassewa b'mod emozjonali. Issa ħan nipprova ma nagħmilx ħafna spoilers, forsi għaw min jinteressaħ jkun meta jitlab il-logħba wkoll. Ġo Witcher eżempju imut persona partikolari. Aha, ekku. Iktar minn persuna waħda jekk tiddeċidi ħażin imma insomma, imut persuna partikolari u jekk inti kumbrazzjoni tkun don il-persuna you like the person, ħatħos isek persona li taf mietet. Jow, eżempju, kol, jek dil persuna ġra xarra tajba, eżempju, ħatħossa kol emozjonalment. Iva, l-istess f'konferenza ehm, kien hemm paper laqtitni għad nirrit naqra aktar fil-kif tejtaw fil-dettal. Pratikament, eh, il-mistoqsija kienet eh, falling in love with an NPC.

Jiena sa jħa noħroġ naqa fani imma jiena meta jmut xi wieħed mill-karattri jiena pereżempju jekk hawn xi ħadd ra, ra l-xippunden. Jiena meta mit neġi pereżempju ħassejt għafsa ta' qalb. Ġifieri meta għandek character development, character development b'saħħtu. Umbagħad dan ta' ħajtu Jena xi darba rrit nagħmel eżerċizzi tru Naruto għaliex pratikament huwa bellezza ehm, jekk taraħ. Ehm, imma il ġviri għandek a sacrifice for a friend, ġviri l-emotional bonds. Mhm.
Nasib dal-aspett emozjonali Eh, huwa importanti ħafna. Ġifieri eh, kun qiegħed ilek naf pereżempju taħdem għal xi ħaġa u tkun ilek żmien biex ittella l-XP, l-experience, etc. U ma f'daqqa waħda iġi xi zombi illi eventualment joqtlu kan id-dwek. Tweġġani fadar Ruben, ikjoġbok jgħaf.
U appunt, u appunt, fejn eh, ġdar aspett emozjonali u wkoll jisu anke l-ambjent li permess tiegħu jisekux single player imma anke multiplayer illi anke nistgħu nikkrejaw dialogu bejnietna, mal-żaza. Għax huwa punt fejn dak li jkun, eħe, iktar il-qat l-emozjoni, jekk aħna rridu, ġata mux anka fl-akkompanjament mal-tana maż-żaza, eh, anka fil-mixja tagħna tal-fidi li hija eventwalment parti minn din minn dal-aspett, minn din mixja waħda tal-bniedem, Jiġi, mhux ħammorru għand il-persuna bit-talim hekk tat-textbook, imma rridu nibdew minn dal-aspett emozzjonali, mill-realtà konkreta tal-ħajja. Jiġri il- ehm, eh, sejn forsi qed nieħu l-pożizzjoni ta' jisu li qed nuża iktar dal-aspett biex tnasal xi ħaġa oħra. Imma li we acknowledge illi hemm bonding, hemm dal-aspett emozjonali eh, li wieħed ma jaħdux biċċajt fis-sens ta' anka sens of of grief, of bereavement, eh, ġvi, Tlift lil tlift. Illi jrid għal ċertu ċertu ċertu mozzjoni. U kol ma joqaħħiex għal anzi, we acknowledge it. Yes? Nirrit timmur, xaq timmur ukoll fuq in-naħa l-oħra tal-ispeċ, ħadda għan ngħidu eh, fuq grieving u forsi a positive emotion, nixtieq ukoll imur fuq emozzjoni iktar negattiva, bħal eżempju rabja, u nixtieq insemmi logħba partikolari ħafna. If you scream, don't google it, imma nixtieq insemmi dum.

level iktar diffiċli biex niprofa li tadaħa diffiċli. U naħseb ukoll there's the emotion apparti li jkun hemm emotional bond u logħba ukoll it's a learning curve and the, and the challenge. Għax f'Doom Eternal apparti tkun tkun strategic ħafna hemm ukoll biex imur fuq il-kas tal-emotional tal-emotional bond, emotional bond of a lot of anger, għax dan

as many um, skuż il-kelma demons as possible, għax ekkuma. Imma bla ma trid, jina ma nebix loba, ma ta' rajta imma ħadd dik l-emotional bond ta' ara dan xi ħadd qed jirrabja u qed jiżvoga b'xi mod. Hemm forsi dik il forsi dik l-emozzjoni wkoll. Forsi biex mm. naqat naqa ma li għet li għarrajin, għaw mistoqsija, ma nafx jek rajtu biex, ma ant Michael, li semmi ħanqra l komment mistoqsija x'na spaħjarek. Iġuni f'maħħi lob bħal Assassin's Creed Call of Duty li kienu għal qalbi, mm. pero ma' żmien rajt il-violenza tispikka wisq fihom saħan sitra ma nirrekomandomx mhux biss mal-aħwa kif ukoll fost studenti. X'tikkummentaw dwar dan nifhem il-logħba Nifhem illi loba tibqa' loba, pero jitħalla impatt psikoloġiku wkoll. Nista' nirrispondi jien il-mistoqsija. Okay, sorry qed nipparla ħafna minn fuqkom ta' imma I'd like to answer this. Um, so jiena pala jiena pala persuna tal kont naf single player games, imma sħabi jilagħbu Call of Duty and they are amazing qed tiġifieri u nefqu balla flus fuqha.

Sparaw lili, zvogajt u għajadġu l-mikrofon, smajt isħabi jitku u tinħossni aħjar. In a way, u biex nsemmi koll Assassin's Creed, eh, jima tantx labta, imma waħda mill-lop lab taħħa Black Flag li loba ver sabiħa ħafna, it's eh, tip Mediterranean, Mediterranean Island u hekk. Issa vera li fil-maġġoranza tagħha you have guns and hidden blades, whatever, imma wkoll if you take a moment in it, in Assassin's Creed, particularly Black Flag, you're in a ship

Paper kontra paper kontra paper turi li m'hemmx relazzjoni bejn vjolenza fil-logħob u eh, li persuna ssir vjolenti. Ġifieri dik hija misconception, ehm, ġifieri rifjutata bl-iktar mod b'saħħtu fil-litteratura. Ġifieri m'hemm l-ebda

Iva, dan emotional bond li qed jinbena jista' jirflet ħażin fir-realtà, qed nitkellem fuq emotional bond single player games meta qed tibni bond ma' avatar xi ħadd li ma jeżistix health-wise jista' jkollha effetti meta tiġi relazzjoni ma' nis reali, meta tiġi biex tafda li xi ħadd tibni bond miegħu. Iżda verità ġibu livell ta' statistika għek ma nafx, forsi Father Matthew forsi jaf iktar fuq dan. Imma nasib għawnek jwet jrid jina nara minn dil-perspettiva tal-tanki tal-ħin. Ġifiri li li Nibbilanċjaw u ngħinu lil xulxin. Nibbilanċjaw il-ħin, inqas kif inqasmu l-ħin. Jekk jiena qed inqatta' l-ħin kollu, issa ejja ngħidu ma nieħdux il-video games, jekk inqatta' l-ħin kollu inaf fil-garax u ninqata' rasi hemm, Dik eventwalment se taffettwa relazzjonijiet tiegħi eh, anke man nies reali għax jien qed nirrelat aktar mal-għodda u mal-karozza u ma' dan. Iġifieri il-mod kif inqasmu l-ħin u nagħtu importanza relazzjoni tagħna ma' nafusna mal-oħrajn u ma' Alla iktar ma' nigru f'din il-dinamika fejn nitalmu nejxu b'mod illi jkun healthy. Naħseb illi eventualment din l-emotional bonds li li jkollna ikunu iktar f'postom. Ikunu iktar f'postom. U jekk inħoss li jena jew kien ħaddieħor u għal xorxin, nik ninduna illi, per eżempju, eh, Ruben jiet tħossu jiġi addicted Għaz parti minn proċess ta' anke tal-imħabba huwa li nippruvaw li niftħu għajnejn xorxin. Iġi dik hija xi ħaġa bażika ta' fraternità. Iġi ver li il-video games huma fenomenu illi hekk affaxxinanti u fl-istess ħin tant huwa intimu, tant idaħlek fih illi kważi kważi eh, eh, tiġi jtibda jistaqsi jem kella, jtibda jitisma, u mu, u, xini realtà, eh, xforsi ċirkultant. Imma naħseb illi jekk wieħed iqassam dan il-diversi aspetti tal-ħajja b'mod bilanċjat u ngħinu li xorċin nagħmlu dan fl-irwoli differenti tagħna, jekkux bħala edukatur fl-iskola, jekkux bħala youth leader, jekkux bħala ġenitur, jekkux bħala adolescenti u ħbib ta' xorċin peer to peer, Naħseb hemmhekk nistgħu anka eh, fil-ħajja tal-lum niżviluppaw ħajja healthy.
Eh, jiena li forsi xtaqt inkopli eh, biex nibdew nagħlqu ma' Father Ruben. Eh, xtaqt inżemmi xi ftit punti żgħar. Ehm, nistgħu nagħmlu naraw il-lob bħala għodda. għal-pastorali u l-youth ministry tagħna, ġifieri. Però eh, hemmhekk noqgħod attent ħafna ehm, il għaliex jekk jiena ħanuża il-lob speċjalment ma rix nkun ġastami it's a Christian game u nitfaħħa, just to give you an idea, għandi um, paper wasle biex toħroġ um, but five Christian trailers, five trailers ta' Christian Games uh, li kienu il-latest five uh, fuq Wikipedia, jistu xi sena nofsilu, u rajt it-teoloġija tagħhom. Memx waħda minn daw il-ħamsa għal kemm huma Christian Games li tista' tgħidilha għandha Christian Theology. jew sound Christian theology. Ġifieri noqogħdu attenti minn meta ġas nużaw lob. Ehm, però għaw ħafna lob jew dak li qed jissejjaħ ukoll ma tkellimniex fuqhom sfortunatament, digital narratives li wieħed jista' ehm, juża digital narrative għandek il-ludology l-istruttura ta' logħba, però aktar milli l-iskop tagħha huwa li tirbaħ jew li timxi minn stage għal ieħor, huwa biex eh, tesperjenza xi ħaġa. Jien naf pereżempju powerful immens minn għandu ftit ċans ilabuha, eh, Dead Dragon Cancer. Daw għamluha kopja li tilfu tifel tagħhom, baby, u prattikament fil-logħba kollha titlef. Kull mission li għandek titlef. Il-logħba tispiċċa fejn inti tirrealizza li t-tifel ħad titilfu. U l-mument li you let go u t-tifel imut, imbagħad għandek qisu ħolma u tara t-tifel qiegħed fil-ġenna. It's a very evangelical game, extremely powerful. Extremely powerful game li inti pratikament dejjem qed titlef. Eh, jew inaf konna tinsemmu ma' Father Ruben, Dead Papers Please, biex inti tidħol fiż-żarbun ta' Border Control Agent, ehm, li pratikament kull yes tista' tidħol jew le ma tistax tidħol, imbagħad fil-għaxija tara dax ġara mill-persuna. U allura eh, jnaf għandek persuna li spiċċa tagħmel suwiċidju għax inti ma ħalejtix tidħol. Ehm, jaf persuna ħalejta tidħol u għollit kull mem u mietu sitt minn nies u dawn demmek fuqek. Demmhom fuq hekk. Ġifieri hemm dawn il daw it-tip ta' lob ġodda. Naf hemm waħda bil-perit singalong x'għedlek li jisimha fader għandek amment?
Tal-pappagall? Tal-pappagall.
Sorry ħana ġren daħal, hemm lob oħra li nsemmi jidra Don't Blink. Bażikament inti tmut. Inti tmut u tmur fl-afterlife u ikollok il-webcam u l-webcam tara ma tintala għajnejk u kull darba tala għajnejk, inti tkun għaddej minn parti minn parti ta' ħajtek u jekk tala għajnejk. Ej, wi, wa smajt bija, smajt. Jekk tala jekk if you blink unconsciously lobot in do not minn xi parti oħra minn ħajtek, so jkun jgħid fost eżempju fejn fost vera sabiħ mommok eżempju u and you blink tintilef u tmux mkien ieħor, past, present or future. Ivi, ivi, ivi, Ġiri, dik il-loba mbagħad qed nidħlu ftit iktar fl-erja ta' kważi ehm, AR, augmented reality, etc. Ġiri, hemm ħafna interaction. Ġiri, hemm ħafna metodi kif nistgħu ehm, nużaw, però xtaqt ukoll nitkellem anka fuq li nibdew nemnu li il-lob kif kien qed jgħid Father Ruben, huwa erja ta' pastorali u forsi erja ta' pastorali ġdida. Naqsam magħkom esperjenza ma ħankun qed nikxef l-ebda sigriet. Ehm, waqt Naruto, ġifieri jiena s-server mhux kbir tagħna, forsi hemm mitej ruħ u kważi kulħadd jispiċċa jsir jaf il-xulxin da tillogja kuljum. Ehm, u fil-public chat kemm darbet li jiena eh, Catholic priest, u daħal li kellimni wieħed, zidni WhatsApp, kien għaddej problemi kbar mal-familja wieħed Indjan u spiċċajna ġviri sessions kważi darba kull jumejn ehm, meta kienet vera qed teħitja blikraħ il-xismu għaw il-pandemija ehm, ta' spiritual direction. Ġviri Huma għerja għaliex ma ninsewx li qed nidħlu u kulħadd qiegħed ekwali hemmhekk u forsi xi ħaġa li l-Gen Z beżżagħhom hija l-awtorità. U allura jekk jien qed niġi orizzont il ħdejhom, hemm spazju kbir fejn jiena nista' nibni bonds which are very meaningful and can be extremely pastoral. U naħseb jekk narawha bħala a new land to explore, biex nitkellmu bil-mission il-mind tal-imperjaliżmu biex niftehmu, this is a new land, u. Jew a new culture, aħjar culture. Mhm. U fil-fatt, biex naqqa naraq bija, anka, ġu xaħġa li anka knisja f'Malta tirrikonoxxi, ġifi fil- fil-proċess ta'

Ħajkolla nagħlqu hawnhekk, għassar il-ħin. Thank you ħafna Father Ruben, thank you ħafna Father Matthew. Qabel ma nagħlqu għal kollox ħajkellimna Karl Vella dwar il-kors ta' Adolescent and Youth Ministry li ħajkun nagħmlu mal-PFI fis-sur li ġejjin. Just give me a second, let me spotlight you. Karl, all right.
Hello, hello, good evening u grazzi ħafna ta' ta' din il-interventi ehm, ta'kom. Tallimt ħafna ħafna ħafna da' sija da' sija u nofs illum. Ehm, ftit eh, spot pubbliċitarju, ehm, ħosni ftit Morales bħalissa. Rigward dan il ħafna minnkom forsi semawni il-ġimgħa li għaddiet nitkellem fuq dan il-kors li l-PFI ħa tniedi għal leaders preżenti jew leaders prospettivi, okay, li ħa jibda f'Ottubru li ġej, huwa kors ta' kors ta' sentejn. Għedt fiċ-chat link għall-web page Għandkom hemmhekk informazzjoni dettaljata u preżentata b'mod b'mod sabiħ ħafna, ġifieri dettalji fuq il fuq affarijiet anke prattiċi tal-kors issibuhom issibuhom hemmhekk u nistidinkom illi illi żuruha dik il-web page. Mill minn minnkom illi għandkom il-kameras mhux ewlin qed ninnota li hawn ħafna mhux tal-leaders hawn tal-leaders tal-leaders Allura ngħidilkom eh, din il-proposta hija likom. Imma wkoll hija u forsi b'mod partikolari hija wkoll għal leaders li huma żed junior, eh, leaders li qed takkompanjaw intom u nixtieqkom illi li tmexxu din il-proposta ma eh, fil-realtajiet tagħkom, fil-parroċċi, fil eh, għax naħseb hija u investiment li huwa worth it ħafna.

għal meta noffrulhom daw il-proposti iżjed formattivi. Ħafna żgħażagħ forsi jistgħu jgħidulna ehm, jiena diġà impenjat għandi l-impenn fil-grupp tiegħi darba fil-ġimgħa toqgħodx tiġi tgħid li żid li darbohra darbohra fil matul il-ġimgħa jew oħrajn li jgħidu addirittura jien għandi eżatt il-laqa eh, tal-grupp li jiddependi fuqi eżatt meta meta Meta ħassir il-meeting jew jew is-session tal-kors. Din naħsibniha ħafna u su din il-proposta ġdida rajna li l-ewwel ħaġa hemm kontenut sostanzjali mill-modules li huwa illi il-parteċipant jista' jikkonsidrah waħdu fis-sens ta' ħajkun hemm serje ta' podcasts, konferenzi, videos, artikli illi illi li dak li jkun jista' jagħmlu ovvjament mhux f'kuntest ta' lecture jew insomma ta' session. Apparti minn hekk, għal dan il-kors sibna wkoll li flok ikun hemm session darba kull ġimgħa, isu Naqgħdu sigħat u s-sessions ikunu ħafna drabi s-Sibt filgħodu, ikunu sessions ftit itwal biex ituna wkoll ċans napprofondixxu wkoll ċertu argumenti, ċertu temi bħalma hija t-tema pereżempju tal-lum illi naħseb li kien iżjed iżjed sigħat konna id-diskussjoni kienet kienet tkun ħafna iżjed eh, interessanti. Xi ħaġa żgħira fuq il-kontenut, l-ħa darba wetkom, l-ħa darba qed tkellim ftit iżjed fuq il-metodoloġija, fuq il-metodu ta' daw ta' daw il-modules. Illum ħansemmilkom żewġ modules li hemm li hemm eh, programmati f'dan il-kors. Wieħed minnhom jismu self-awareness, ħajkun immexxi minn żewġ psikoloġi, ehm, waħda minnhom hija Dr. Marlene illi tajtu magħha l-ġimgħa l-oħra, ok? Ehm, qed naħseb li fil-pastorali l-aqwa strument li jista' jkollna hu aħna nnifisna, il-persuna tagħna. U allura ħsibna li daw il-parteċipanti, il-leaders prospettivi, jaħdmu, naħdmu ftit fuq fuq minn aħna, nsiru nafu x'inhu ma l-kwalitajiet tajbin, il-ħiliet, l-stronger points, imma naraw ukoll x'inhu ma l-stumbling stumbling blocks, speċi il-biżat tagħna li jista' jkun li jkunu qegħdin jidħlu fin-nofs insomma meta niġu biex nakkompanjaw jew immexxu jew immexxu grupp. Dakka waħda minnhom. Modju ieħor huwa l-prattiku. Kull parteċipant f'dan il-kors ħajkun mistiden jagħmel eh, prattiku fuq numru ta', ta ġimgħat. Dan il-prattiku il-placement practicum hija l-kelma teknika, jista' jsir fir-realtà li qegħdin naħdmu fiha aħna. Ġifieri jekk jiena involut fil-żakk, qed nara Father Ruben, ok, nista' nagħmel l-esperjenza il-prattiku il-practicum tiegħi hemmhekk. Ġifieri m'għandix għalfejn noqgħod niskopri eh, u nagħmel efforts kbar biex insir naf realtajiet oħra, ok? U waqt dan il-prattiku, il-parteċipanti ħajkunu mentored minn nies li għandhom ħafna esperjenza fil-pastorali maż-żaza, biex l-azzjoni tagħna, l-azzjoni pastorali, il-mod ta' kif qegħdin eh, nakkompanjaw iż-żaza tagħna, dejjem ovvjament titjib. Ikun hemm dil-konverzazzjoni għaddejja bejn il-parteċipant u l-mentor illi tistieden u tistimula l-parteċipanti biex biex jimpruvjaw, insomma, jimpruvjaw il- jiskopru modi differenti kif jaqraw dinamika tal-grupp, forsi kif kif jiddiljaw ma' ċertu issues iħarqu fil-grupp jew clashes jew hekk, dak jsir eh, f'dan il-practicum, ok? So, eh, dikka daqxej taster ta' żewġ modules, l-lum għajna ftit iżjed il-kontenut ehm, ta' tnejn minn daw il-modules li ħanufru fil-kors. F'dak il-link illi battilkom li nerġa' nistidinkom biex tmorru fuqu, fl-aħħar tiegħu għandkom possibilità illi issaqsuna mistoqsijiet li tridu. li tridu. Tistgħu tittajpjaw u tibgħatu l-mistoqsija jew inkella hemm il-faċilità wkoll li titolbuna illi nikkuntattjawkom. Okay? Min irid ftit iżjed kuntatt personali jista' jagħmel dan li jitlobna li nikkuntattjawkom u u nagħmlu hekk insomma u nibdew din il-konverżazzjoni illi hopefully twassalna għal dan il-kors.